Hemmä salam! Siziň bilen ýene-de Jeýhun Kreatiw Grup. Ýyl geçdigi saýyn ähli ugurlarda hereketli zähmetiň sany barha azalyp, oturylyp işleýän zähmetiň sany barha artýar. Aýratyn hem şäherlerde oturylyp işleýän hünärleriň Paýy örän uludyr. Bir wagtlar adamsyz göz öňüne getirip bolmaýan işleri häzirki döwürde akylly maşynlar edýärler. Bu adam üçin amatlyklary, eşretleri döredýär. Ýöne, ýüpüň iki ujy bar diýlişi ýaly, bu adamy hereketsizlige, agramyň çendenaşa artmagyna we onuň bilen baglanyşykly her hili keselleriň ýüze çykmagyna getirýär. Olaryň garşysyna göreşmek köp babatda biziň özümize bagly. Günüň dowamynda wagt tapyp, bedenterbiýe, sport bilen meşgullanmaly. Türkmenabat şäheriniň Şatlyk söwda merkezinde ilkinji fitnes-klub munda siziň kömekçiňizdir. Üns beriň, erkeklere girmek gadagan. Saňa-da girmek gadagan.

Bu ýerde on bäş ýaşdan elli bäş ýaşa çenli aýal-gyzlary kabul edýärler. Görşüňiz ýaly, aýal-gyzlar eýýäm türgenleşik geçýärler. Oho, bärde fitnes bar. Fitnes barda görşüňiz ýaly dürli içgiler. Horlanmak üçin çaýlar her hili görnüşde. Eger mümkin bolsa bizem dadyp görsek fitnes kokteýliňizden bolýamy? Menem içip göreýin. Hmmm görnüşinden owadan görünýär. Hany bir dadyp göreli tagamy näli. Mmm hem tagamly hem peýdaly gowdugyny. Sag bol. Göreli bärde näme? Bärde ýörite duş otaglary klubuň hyzmatynda. Hany göreliň ýene nämeler bar. Bärde-de bir otag bar. Hany gireliň. Ha. Bu aýal-gyzlaryň egin-eşigini çalşylýan otag. Ýörite şkafjagazlar. Hersi özüniň açarlary bilen. Şkaflar ýeterli. Hemmä ýetýär. Her kim öz eşiklerini aýratyn goýup bilýärler. Bärde görşüňiz ýaly gyzlar eýýäm işleýär. Ýalňyşmasam. Şu öňdäki duran trener bolmaly. Başlaň, salam. Sizde mümkinmi? Özüňiz bilen tanyşdyrsaňyz. Men Pälwanova Gülzar, Saýy fitnes klubuň treneri. Häzir gyzlar eýýäm türgenleşýär, dogrymy? Dogry. Ne, nähili maşk edýärler? Bu maşk bedenimiziň tonusyny galdyrmaga ýardam edýär. Ýagny näme? Ganteller bilen işleýäňiz, dogrymy? Dogry. Medina Markulyýewna, Bärik gelýän fitnes kluba gelýän müşderiler barada aýdyp berseňiz. Biziň biziň fitnes zalymyza her hili müşderiler gelýär. Ýagny biz olara indiwidual çemeleşmeli bolup durýarys. Ýagny horlanmak isleýän müşderilerimiz, ondan başga dogrumdan soňky, kesier we keseme operasiýasyndan soňky, näsaglarymyz ýa-da bil agyry, oňurga iňňesi bar müşderilerimize biz indiwidual çemeleşip, olaryň, ýagny iýmit rasionyny, ondan başga-da maslaryň ölçegini, ölçegini, ölçegini, ýagny agyrlygyny, ýeňilligini biz indiwidual çemeleşmeli bolýar. Meselem, ýaňy doguran ýaş enelerimiz üçin biz esasy ýeňil maşklary saýlap alýarys, olara, ýagny ylgaýan ýodajyklar we welotrenažorlardan başlamaly bolýarys. Her bir gelen müşderimiziň saglygyny goramaga, berkitmäge, onuň bedeniniň umumy tonusyny saklamaga, ondan başga-da gözelligini saklamagy üçin biz ähli şertleri döredýäris. Köp köp sag boluň, Medina Markulyýewna! Bolýa, sag boluň! Ine, biziň Türkmenabat şäherimizde şeýle fitnes zaly bar. Şatlyk fitnes zaly zenanlara şatlyk paýlaýar.